D'Geschicht huet e grousse Sënn fir Ironie, an dëse Sënn fir Ironie gëtt haut an dëser Debatt erëm verdäitlecht. Éischtens, well mer nach eng Kéier eng EU-Direktiv mussen transposéieren, déi a Richtung geet vun enger weiderer fataler Liberaliséierung vum Zuchtransport an der Europäescher Unioun, an dat kuerz virun den Europawahlen, grad an engem Moment, wou déi grouss klassesch politesch Familljen, déi zanter Joerzéngten d'EU regéieren, nach ëmmer net aus dem Staunen kommen, wann d'Leit lues a lues der EU de Réck dréien. Dobäi ass d'Austeritéitspolitik an d'Liberaliséierungspolitik en Haaptgrond, firwat d'Leit d'EU ëmmer manner gären hunn. Zweetens, well mer an enger Situatioun sinn, wou d'Degradatioun vun der Ëmwelt a vun der klimatescher Situatioun esou dramatesch ass, datt d'Konsequenzen dovunner ëmmer méi konkret ze spiere sinn. An dobäi ass jo gewosst, datt eng vun de Léisungen an engem äusserst ausgedeenten ëffentlechen Transport läit. En ëffentlechen Transport, deen awer integral ëffentlech muss sinn an deen op kee Fall an a kenger Hisiicht iergendwéi op d'Logik vu privatem Profit beroue kann, well dat ass jo grad déi Logik, déi vum private Profit vun e puer Eenzelnen, déi amgaangen ass, eis Welt futti ze maachen. Mee net schlëmm. D'EU fiert monter weider mat der deliranter Liberaliséierungspolitik a mir, déi demokratesch gewielte Volleksvertrieder, si gebieden, dee Bräi ze schlécken. Als déi Lénk soe mir, Net mat eis! Här President, ech kenne kee Mënsch mat gesondem Mënscheverstand, dee mir iergendeng Kéier gesot hätt, D'Bunn muss a privaten Hänn. Esou eppes gëtt et net am Rapport, deen awer nuancéiert redigéiert ass, wat och e Beweis ass, datt keen oder bal keen a Wierklechkeet d'Liberaliséierung gutt fënnt. An mir hunn dat jo och, et ass jo och gesot ginn, mir hu jo och hei Resolutiounen an deem Sënn gestëmmt. Et ass awer ouni an der, ouni Ëmwee a sinn d'Zilsetzungen awer trotzdeem äh, an der Direktiv formuléiert. Si si schon eng Kéier gesot ginn vum Rapporteur, den dat ganz gut gemaach huet, den Här Back. Ech soen d'rëm eng Kéier, sou wéi et am Text steet, well dat muss ee sech awer wierklech op d'Zong zergoe loossen. D'Zil ass d'Ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer dans le but d'intensifier la pression concurrentielle sur les marchés ferroviaires nationaux afin d'augmenter la quantité et d'améliorer la qualité des services de transport de voyageurs. Wann d'Sprooch Mathematik wier, da wiere mer hei an enger totaler, an engem totalen onlogesche Syllogismus, mengen ech, kéint een esou soen, well dee Saz ass total surrealistesch fir ze vergläichen, dass wéi wann ee giff behaapten, Äh, an der Medezin gëtt elo alles erlaabt, fräi Konkurrenz, d'Medeziner kënne mat de Patiente maachen an experimentéieren, wat se wëllen, an dee Beschte soll gewannen. Oder an der Schoul, äh, d'Schoule kënnen déi astellen, déi se wëllen, fir Proff ze spillen, a se ginn op d'Kanner lassgelooss, an dann hu mer herno um Enn eng besser Educatioun. Äh, oder gëschter hu mer iwwert d'Rettungsdéngschter geschwat, iwwert d'Pompjeeën, do kéint een och soen, Egal, jiddereen kann elo e Betrib opmaachen an e Pompjeesbetrib opmaachen, egal ob en ausgebilt ass oder net. An dee Beschte soll gewannen. Ech mengen, den Här Hahn wier domadder och net averstanen. Kéint een natierlech mat deene Beispiller weiderfueren. Kee wëllt dat fir d'Gesondheet, kee wëllt dat fir d'Schoul, kee wëllt dat fir d'Rettungsdéngschter, kee wëllt dat fir ganz vill ëffentlech a wichteg Déngschtleeschtungen. A firwat solle mer et op eemol fir den Zuchtransport wëllen? Dofir gëtt et strictement keng Ursaach. Am Géigendeel, et ass scho vum Här Cruchten vun England geschwat ginn, Vereenegt Kinnekräich geschwat ginn. Bon, déi hu mol net op d'EU gewaart, fir déi Dommheeten ze maachen, fir alles ze privatiséieren. Mam Resultat natierlech, datt d'Präisser sech verdräifacht hunn, verféierfacht hunn, datt d'Zich op gewësse Strecken an engem desolaten Zoustand sinn, datt vill Accidenter stattfannen an datt gewëssen Zich sou heiansdo ausgesinn wéi aus der Zäit vun der Queen Victoria quasi, op jiddwer Fall net net wäit ewech dovunner. Datt Steampunk op eng gewëssen Aart a Weis, dat huet vläit säi Charme. Mee d'Situatioun an England huet sech d'ailleurs sou därmoossen degradéiert, dat d'Societéit, déi fir d'Gestioun vun de Strecken zoustänneg ass, déi gouf rëm nationaliséiert. A souwisou an der Tëschenzäit ass eng Majoritéit vun de Briten der Meenung, datt dat Ganzt rëm misst nationaliséiert sinn. D'Briten hu Liberalismus, haarde Liberalismus materlieft an ech mengen, dat gefält deenen net méi. A Schweden och, do ginn et Sondagen, datt 70 Prozent vun de Schwede wéilten rëm, datt hir Eisebunn nationaliséiert gëtt. Déi 30 aner Prozent si vläicht déi, déi den Zuch ni huelen oder déi Parten hunn vläit. D'Privatiséierung vun der Bunn dréit och dozou bäi, datt d'Billjeeën méi deier ginn, ënnert anerem, an dat seet och d'Sabine Trier, d'Vizepresidentin vun der europäescher Eisebunnsgewerkschaft, well eng privat Eisebunnsgesellschaft oder eng Eisebunnsgesellschaft, déi eng Streck oder méi Strecken ausnotze wëll, vill Investitiounskäschten huet. Zanter den nonzeger Joren ass elo d'EU domadder beschäftegt, mat enger Salamitaktik déi ëffentlech Bunn lues a lues ze privatiséieren, an dat mat Hëllef ebe vun deene sougenannte Paquet ferroviaire. Den éischten ass 2001 ugeholl ginn an deen huet eng legal a funktionell Separatioun tëscht dem Gestionnaire, Vun der Infrastruktur, virgesinn an der Eisebunnsgesellschaft, déi sech ëm de Wueren a Persounentransport bekëmmert, den zweete Pak 2004 gouf ugeholl, wou d'Liberaliséierung vum internationalen an duerno nationale Wueretransport ugeholl gouf. Du koum den drëtte Pak 2007, wou d'Liberaliséierung vum Cabotage, also vum Kuerzstreckentransport vun de Persounen a vun de Wuere komm ass. An elo si mer eebe beim véierte Pak ukomm. Dat ass déi lescht Etapp. An do hu mer och schonn op eng gewëssen Aart a Weis Präzedenzfäll. Mir hu virdrun jo och doriwwer geschwat, och vun der Aviatioun a vum Transport aérien justement, wou dee liberaliséiert gouf a wou mer jo och permanent a Schwierigkeeten, a Schwierigkeete sinn. Och déi europäesch Fluchgesellschaften, wou Staaten nëmme limitéiert kënnen Aktionär sinn, wou dann aner Sociétéite kënnen dran erakommen, déi vläicht dono erëm erausginn. An deemno wéi hunn si och nach Manageren, déi dann an eng aner Societéit ginn an och nach gewësse Geheimnisser hunn a sou weider a sou virdrun. An et kënnt een och net, et ass een och net méi konkurrenziell, well een, well een och net d'Ënnerstëtzung vun de Gelder vum Stat huet, well, ech mengen, den Här Minister weess dat esouguer nach besser wéi ech, deen dote Betrib ass immens käschtenintensiv. Bon. Mee bon, euh, wéi gifen se zu Bréissel soen, vue datt et sou schlecht an der Aviatioun klappt, firwat et och net fir d'Eisebunn ze maachen? An elo gëtt et spannend, well den nationale Maart soll jo opgemaach ginn fir d'Eisebunnsgesellschaften, fir de Persounentransport aus der ganzer EU, an et soll u sech am Prinzip am Dezember vun dësem Joer a Kraaft trieden. Elo ass et awer och esou natierlech, datt den deemolegen an aktuellen Transportminister et fäerdeg bruecht huet, zesumme mat aner klenge Länner Ausnahmeregelungen ze fanne fir déi méi kleng Réseauen. Dat muss een och begréissen, well ech weess net, ob dat tatsächlech an aner Regierungen, aner Regierungen datselwecht gemaach hätten an ob se net einfach de ganze Pak einfach esou geschléckt hätten. Dat wëll ech awer richteg betounen. Dat heescht, datt elo de Contrat de service public tëscht der SNCFL an dem Stat, deen 2010 zustane komm ass, bis den 31 Dezember 2024 en vigueur wäert bleiwen an doriwwer eraus kann en, e muss awer net, ouni Appel d'offres an direkt erëm attribuéiert. Ginn. Well et ass keng Obligatioun do. Mir sinn eis bewosst, a fënnef Joer ass keng Obligatioun do, fir en Appel d'offres ze maachen. Mä et ass och keng Obligatioun do, fir datt et an öffentlecher oder fir datt et, fir datt net gemaach gëtt, ëmgedréint. An dat wäert, mir wësse jo net, wéi et a fënnef Joer ausgesäit. Den Här Bausch wäert jo net méi Minister bis dohin sinn, en huet dat jo scho matgedeelt. Maja, da wësse mer nach net, wou mer dru sinn. Et kann een natierlech soen, et wäert och gekuckt ginn, wéi et ekonomesch appréciéiert gëtt. Jo, mee bis dohin, vum ILR, mee bis dohin wësse mer och net, no wat fir enge Kritären ekonomesch appréciéiert gëtt. An do muss ee ganz gutt oppassen. Ech menge bis dohin lafe mer d'Gefor, datt awer eng Ausschreiwung gemaach Gëtt, ginn nach aner Risiken, aner Schlupflächer och an der aktueller Situatioun, zum Beispill deen, wat den Ënnerhalt vum Réseau ugeet, den Investissement, d'Ofschafe vu Strecken an esou weider, wou och d'Regierung kann aner Acteure froen. Här President, Ech mengen, et gëtt esou lues Zäit den Dirigente vun der EU kloer ze maachen, datt mer keng Liberaliséierunge wëllen, och net wann déi eng oder déi aner kleng Ausnam gemaach gouf, vläicht och nëmmen zäitweileg Ausnam gemaach gouf oder zougestane gouf. Et muss ee sech resolut géint déi Bestriewe wieren, déi als eenzeg Zilsetzung hunn, dat mat der Bunn déi mat eise Steiergelder opgebaut gouf, datt elo privat Investisseuren dovunner profitéiere kënne fir sech ze beräicheren uechter d'ganz EU an datt mir och esou lues a lues d'Hand verléieren iwwert eis Transportpolitik. Et misst souwisou iergendeng Kéier och op europäeschem Niveau oder vläicht och op nationalem Niveau eng Evaluatioun gemaach ginn vun de leschten europäesche Liberaliséierungspolitiken. Et wier gutt, wann den Här Minister dat kéint eng Kéier op e Conseil mathuelen. Dofir kéint ee soen, Här President, Deen heite Projet de loi ass zwar besser fir d'Direktiv, op jiddwer Fall wat Lëtzebuerg ugeet, mee et ass awer trotzdeem eng Verschlechterung vun der aktueller Legislatioun. An ech mengen, et gëtt sou lues un der Zäit, datt och demokratesch Vertrieder, gewielte Vertrieder der EU-Kommissioun, déi net sou demokratesch gewielt ass, mol eng Kéier ganz einfach matzedeelen, datt mer déi Liberaliséierung vum ëffentlechen Transport net méi wëlle matdroen an datt d'EU-Kommissioun och iergend eng Kéier versteet, déi Leit, déi do genannt gi sinn an déi no der Päif vun de Lobbyen danzen, datt se ophale wëllen, Saachen einfach duerchzepeitschen an datt mir hei a Parlamenter einfach mussen Jo an Amen soen a vläit mat e puer, eis mat e puer, mat e puer Verbesserunge par rapport zu de ganz schlëmme Verschlechterunge mussen, mussen satisfaiséieren. Ech mengen, dat kann net méi esou weidergoen. Wa mer dat Spillche matmaachen, da kënne mer d'EU direkt apaken. Dofir wëlle mer dat Signal u sech setzen, andeems mer och géint dese Projet de loi stëmmen.